rinobuda mumuromo waMwari. Toda kuverenga shoko rake mubhuku, asi ngatitangei kupa rukudzo kwarwakafanira. Toda kupa rukudzo noruremekedzo kumadzibaba edu akatitangira kushumira vhangeri, machurch fathers, regardless of any denomination. Rukudzo noruremekedzo kumutungamiri wenyika yedu, necabinet yose yavanotungamira nayo tisingasiye amai vedu first lady amai auxilia munangagwa ndoda kutaura nhasi pamusoro pekururama kururama kunokurisa rudzi asi zvivi zvinonyadzisa kurudzi rupi norupi ndoda kutaura pamusoro petaitolo inonzi righteousness Kururama. Ndava kuverenga kuna vaKorinde vechipiri chapter 6 verse 17 to 18 inoti Wherefore come out from among them and be ye separate saith the Lord

Kana Mwari uyo akusunungura wava chisikwa chitsva, hanzi budai pakati pavo vasakarurama. Muchava vanhu vangu, neni ndichava Mwari wenyu. Shoko riri kutaurwa naMwari panapa kubvira kare nakukakare, even in the Old Testament aituma vaprofita vake kutaurira vana vamwari kuti ivai vakarurama Ivai vatsvene muchava vanhu vangu. Muprofita Amosi chapter 5 verse 21 to verse 24 inoti, ndakuverenga bhaibheri reshona pano rinoti, ndinovenga nokuzvidza mitambo yenyu Handingatongofadzwi neungano dzenyu dzakatarwa, kuungana kwenyu kumachechi nezvese. Vhesi 22 yobva yati, Zvirokwazvo, kunyange mukandivigira zvipiriso zvenyu zvinopiswa nezvipiriso zveupfu, handingazvigamuchiri Handingavi nehanya nezvipiriso zvenyu zvokuvonga nezvipfuwo zvenyu zvakakodzwa. Vhesi 23 yobva yati, Bvisai pamberi pangu ruzha rwenziyo dzenyu, nokuti handidi kunzwa kurira kwembira dzenyu. Pano Mwari vari kuti, Nyangwe mukandiimbira zvakanaka sei musina kururama, musiri vatsvene, unobva kufamba zvakaipa, unobva ku ita zvisakarurama woda kuimbira mwari kuti afadzwe nenziyo dzako mwari ari kuti bvisai pamberi pangu vhesi number 24 yobva yati asi kururamisa ngakuyerere semvura, uye kururama swerwizi runongoramba ruchidira. Kururama ngakuvepo muupenyu hwako. Hama dzangu, rega kuti ini ndinopinda chechi yakati ini ndiri mubati, ini ndiri muvhangeri, ndiri muparidzi, ndiri mufundisi. Pasina kurwira kururama, Mwari vanoti, Ndinovenga kuungana kwenyu. Kana usina kururama, ndinovenga nyangwe kuparidza kwako. Nyangwe uchiimba uri mukwaya uchitungamirira kereke, Mwari anoti, Ndinovenga nziyo dzako. Ngazvibve kwandiri asi kururama. Oh, haleluya! Kururama.

Zvivi zvose zvinoitwa nemunhu zviri, zviri kunze kwomuviri, asi unoita upombwe unotadzira muviri wake. Hamuzivi here kuti muviri wenyu itemberi yomweya mutsvene uri mukati menyu, mweya mutsvene wamakapiwa naMwari, hamuzi venyu? Nokuti makatengwa nomutengo, naizvozvo kudzai Mwari mumuviri wenyu uye mumweya yenyu iri yaMwari. Mweya yedu ndeyaMwari. Mwari ari kuti ndinovenga upombwe, ndinovenga zvivi, zvivi zvose zvamungaite zviri kunze kwomuviri, asi anoita mu upombwe ari kutadzira muviri wake ari kutadzira mweya wake mwari anovenga upombwe akaparadza sodhomu negomora nokuda kweupombwe akaparadza nyika yanowa nokuda kweupombwe upombwe tiza bhaibheri rati tiza tiza flee From fornication. Hama yangu, ndiri kuparidza kuti kudii nhasi? 1 Corinthians 3, 16, 17 inoti, Know ye not that you are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you. Verse 17 yobva yati, If any man defile the temple of God,

We are a chosen generation. Generation inovenga zvivi. Generation inofamba nokururama. Iye zvino munyika medu mune covid. Mwari anotaura mushoko rake kuti kana vanhu vangu kwete vese vese vanhu vangu vakarurama vakaregera zvakaipa zvavo vakazvininipisa vakatsvaka chiso changu vakanyengetera kwandiri nyangwe ndanga ndarova nyika nedenda nyangwe ndanga ndatumira mhashu kuti dzidye zvinhu nyangwe ndanga ndanyima nyika mvura vanhu vangu vakarurama vakasiya zvakaipa vakatsvaka chiso changu chii chiri kutaurwa neshoko kururama ndodzokorora ndati kururama vakatsvaka chiso changu vakanyengetera ndichanzwa kunyengetera kwavo ndichapodza nyika yavo Nyangwe denda reCovid ririko iri riri kutsvaga vanhu vaMwari vakarurama vanofamba nokururama nokuti munyengetero wakarurama une simba guru pakubata kwawo. Hama dzangu, munyika muno machechi awanda Yes mumachurch medu ngatiparidzei kururama ngatiparidzei hutsvene ngatiparidzei kunzvenga zvivi pane vamwe vanoparidza vachiti aiwa kururama kwedu kunobva kuna jesu kururama kwedu ndekwakristu paurosi anoti torambira muzvivi here kuti nyasha dziwande Haisva ngatitizei hama dzangu nhasi ndiri kutaura kwauri iwe hama yangu ndiri kutaura kwauri iwe mudikani nokuti bhaibheri rinoti kuna 2 corinthians 5 17 to 18 therefore if any man any man

The ministry of reconciliation hama yangu zvanzi kana munhu ava muna krisitu ava chisikwa chitsva zvakare zvapfuura chisikwa chitsva kana waimbonwa doro kana waimbofeva kana waimboba zvakare zvapfuura tarira zvose zvava zvitsva hama yangu nhasi ndiri kuti kudiiko ndiri kuti ngatidzokerei mukururama ngatinzvengei zvivi huori hwose zvivi Zvinoparadza nyika. Kana kune chiri kuuraya nyika pamazuva ano, purezidhendi vedu chavaona nhamo nacho chivi, huori, huori hwaparadza nyika. Ngatidzokerei mukururama, ngatidzokerei muutsvene. Nyika yedu inopona, nyika yedu inorarama, Nyangwe madzibaba nemadzimai nyangwe paina baba vanofarira zvemagirlfriend havafarire vana vavo kuti vave mahure vanotodawo vana vakanaka saka shamwari ndiri kuti ngatidzokerei mukururama ngatidzokerei muutsvene paugere ipapo nyangwe ukasati hameni wazvinzwa deuteronomy 14 vhesi 2 inoti

hath chosen thee to be a peculiar people unto himself above all the nations that are upon the earth. Mwari uyu kutuma kwaakaita Jesu ari kusarudza rudzi rutsvene Rudzi rwakanaka rwaakazvisarudzira. Bhaibheri riri kuti a chosen generation, a peculiar people unto God. Wakasarudzwa iwewe. Rega kurarama like every Tom, Jim and Jack. Nyika haifanirwe kupinda muchechi. Nyika haifanirwe kupinda mumukirisitu. Hama yangu, bhoti ngarifambe pamusoro pemvura, asi mvura ikapinda mubhoti rwarufu, bhoti rinonyura. Isu ngatifambei pamusoro penyika, asi nyika ngairege kupinda matiri. Kukopera nyika mapfekero Kukopera nyika matauriro, kukopera nyika maimbiro. Vana vaMwari, ngativei vana vaMwari. Let the church be the church. Shamwari, ngatiregei kufanana nenyika ndiri kutaurira kurudzi rwakatengwa namwari iwe wakasarudzwa namwari kuti uve rudzi rutsvene ibva mutsvina dzezvivi ibva mutsvina dzezvakaipa kuvengana kureverana nhema kutorerana madzimai rega kuchiva mudzimai wokwako kana mbongoro yake kana chii chake hama dzangu vazhinji vanovenga the kind of gospel im preaching today nokuti vanoda kufamba sezvinoda nyika but nhasi ndiri kutaurira kuvana vamwari vakasarudzwa vakadanwa namwari zvakanzi god wants you to be a holy people holy unto the lord if i read daniel 1 verse 8 inoti daniel 1 verse 8 but daniel

Dhanyero akazvisarudzira paipirwa vamwe chikafu. Dhanyero akati, Handidye chikafu chese chese, ndipei muriwo bedzi. He purposed in his heart not to defile himself. Ndiri kureva vana vaMwari, will you purpose in your heart so that you don't defile yourself nezvinhu zvisina kunaka neupombwe nemweya yetsvina kuba kuvengana kureverana nhema shamwari zvisarudzire kuva rudzi rutsvene rudzi rwakasarudzwa namwari hama yangu nhasi ita sajobho apa job 31 vese 1 anoti i made a covenant with my eyes why then should i look to another woman anoti ndakaita sungano nemeso angu ndichatarisereiko mumwe mukadzi ndichatarisereiko mumwe murume ini ndakaita sungano nemeso yangu vanhu vari kusarudza utsvene vanhu vari kusarudza kufamba zvakanaka Vanhu vari kusarudza kuva vakarurama, rudzi rutsvene rwakasarudzwa naMwari. Hama yangu nhasi, Isaya 52:11 anoti, Depart ye, depart ye, go ye out from thence, touch no unclean thing. Go ye out of the midst of her, be ye clean. that be the vessels of the lord be ye clean imi munoparidza shoko imi munoenda kuchechi imi vatsvene imi makristu isaya 52:11 yati budai mukati mavo budai budai budai ivai vatsvene ivai vakarurama Hama yangu nhasi ndiri kutaura kwatiri nokuti John 15:19 inoti if you if ye were of the world the world would love you but because you are not of the world but I have chosen you out of the world therefore the world hateth you Bhaibheri riri panapa riri kuti I have chosen you out of the world out asi tirimo munyika muno tiri kufamba munyika muno but mwari ari kuti i have chosen you out of the world kureva kuti uri kufamba munyika muno asi nyika isiri mauri ugere munyika muno asi nyika iyi isingave ino iyo inotungamira upenyu hwako nokuti bhaibhiri rangu rinoti isu tiri vomweya tinotungamirwa nomweya hakusisina kupirwa mhosva kune vari muna kristu jesu vanotungamirwa nomweya nhasi hama yangu ndinokumbirisa kwauri zvichida iwe uri kuenda kuchechi but nyika yanga yazara mauri Iwe uri kutungamira muma cell group, mumapoka ekuimba nezvese asi uri mutsvina dzenyika. Hama yangu nhasi ndokumbira kuti utyore uso bwako unamate nokuti bhaibheri rangu rinoti kana tichizvireurura zvivi zvedu mwari vakatendeka vanotiregerera nokutikanganwira mhosva dzedu Vanoti nyangwe zvivi zvako zvatsvuka somucheka mutsvuku, zvichachena sechando chamatsutso. Huya titaurirane, tyora uso bwako, ndinamate newe, uteedzere shure kwangu. Namata pamwe chete nemi. Ishe Jesu, ndiregererei mhosva dzangu, ndiregererei zvose zvandakakutadzirai. Baba, ndakarasa nzira yenyu, ndisukei muropa renyu, ndinatsei nhasi. Ishe Jesu, ndiregererei, nditungamirirei, ndizadzei nomweya wenyu mutsvene. Kubva zuva ranhasi ndoda kutevera imi moga. Muzita raJesu. Amen. Kana wanamata munamato uyu, shamwari, chitsvaga kereke inoramba zvivi, inoparidza zvokwadi, utevere inokuitira zvakanaka. Ndinoti nyasha dzaMwari Baba, rudo rwaIshe wedu Jesu Kristu, nokuwadzana kwomweya mutsvene zvigare nesu kubva zvino kudzamara kuyo kusingaperi.